नहीं छुबै त आइ मुंह झोसा के 200 गैर और पढ़बै गिरहत बेचन तू पूरा देश में लॉकडाउन लागल छै आ तू बाहर घूम रहल छ की कही गिरहत मोन तऽ होइ छलै हम अहाँके नोत दै लए आबी लेकिन एखन तऽ अपनो खाय पर आफत अइ हमरा रहल नहि गेल ताहि दुआरे हम अहाँसँ भेंट करै लए आबि गेलहुँ बाज की बात गिरहत ई कोरोना के चक्कर मे सबटा काज धंधा चौपट भऽ गेल हो बेचन एहिसँ तऽ पूरा संसार परेशान अछि आर एकर कोनो इलाजो नहि छै तखन की कयल जाय अहीं कहू गिरहत की करबहक सावधानिये आ बचावे कर इलाज छै ई करौ ना एक बेर नजर पड़ि जैते तहन हम एकर कान कपार सब झाड़ि दैतियै हम एकरा से बड़ तंग भ गेल छी तू है नहीं पूरा संसार तंग है बेचन सएह तऽ गिरहत कनि भेट जैते न हम गत्तर गत्तर तोड़ि दैतियै

ये सुनै छियै कनी जल्दी से मास्क लऽ कऽ आउ तऽ की भेल एखन किया मंगेलो मास्क कतौ जेबाक अछि की नहि नहि देखू सामने कोरोना आबि गेलै करोना नमस्ते नमस्ते किएक हाथ मिलाबू आ शिकार बनो शिकार दूर किया छी आओ बैसू ने चुप रहू पागल भऽ गेलहुँ हैं की ई अहाँके नैहर से आयल कोनो पाहुन नहीं है ई कोरोना वायरस है कोरोना वायरस जे पूरा दुनिया के तबाह केने है और अहाँ एकरा लग में बजबै छी हे दाई गिर दाई इहा छे बजर खसवा करो ना रे मरकी वाला चमगादर खोखा तोरा पेट में अगर आही हो तोरा खानदान मरकी में जो ए बेचना लाव त एकरा झट बढ़ना से झाड़ दिए गिरहतनी एकरा छुअब नहीं यहाँ नहीं छुबै त आइ मुंह झोसा के 200 गैर और पढ़बै कोनो दवाई से हम मोरिए नहीं मोरी मुदा ई मौगी के गाड़ से जरूर मिट जाए रे करण माँ तू मने मने की भन बना रहल छ रे तो हमरा कम होके छै कि हम पूरा विश्व के हिलेने छी विश्व के सबसे ताकतवर अमेरिका हमरा सामने घुटना टेक देलक चीन बर्बाद भ गेल इटली के सुट्टा को देलिए बाकी सब देश थर थर कपैया रे करोना भले तू पूरा दुनिया में हाहाकार मचा देने छी पर भारत में तोरा किछ नहीं चलतो हम सब भारतवासी संपूर्ण सचेत छी और और सावधान छी चुप चुप किछु लोकके हम अपना चपेटमे तऽ लए लेने छी आ किछु मूर्ख लोक अहाँके कंट्रोल से बाहर अछि जे हमरा सपोर्ट कर रहल अछि सपोर्ट रे करोना हमरा बिना तोहर कोनो अस्तित्व नहि छौ राय बेचन अपने जगह बुझै छी जे कतौ मुंह उठा कऽ विदा भऽ गेलहुँ हम अपने मोने कतौ नहि जाइ छी चाबै धरि केओ हमरा लो नहि जाय तोही सब केओ हाथ मिला कऽ केओ गला मिला कऽ केओ छीक कऽ केओ नुका कऽ देखल जाय तऽ मनुष्य के एकटा वायरस पर कंट्रोल नहि छौ आ बात बघारी छै रे करोना बड़ गाल बजबै छै मोने मोने तऽ ई बुझै छी ई भारत वाला तोरा नाइथ देने छौ आ बात बजै छै पसेरी भरि के गिरहत आब अहाँ एकरासँ गप नहि करू आ एकर हम कान कपार झाड़ि दै छियै रे करोना तू कहीं लग इम्हरा तऽ हा हा हा बेचन एकरा छुबी है नहीं आबि गेल तऽ ई ले

भारत कार्टून नेटवर्क के तरफ से निवेदन अछि जे भारत में लागू लॉकडाउन के पालन करू सोशल डिस्टेंस यानी एक दोसर से उचित दूरी मेंटेन करू आ सुरक्षित रहू संगे ही संग हमार चैनल के सब्सक्राइब करू और वीडियो के लाइक करू आ सब जानकार संग एकरा शेयर करू प्रणाम जय मिथिला जय मैथिली